Hello. Saka mtaona kuti Josefa nebasa rake kune nzvimbo dzaaipota achisvika dzimwe achirega. No matter what he was carrying inside of him, the job and his income ine nzvimbo yadzaimwe zvaimuita kuenda kumwe hello hello zvataitaura baibai kuti munomboziva here kuti ndege yakachipa kudarika bhazi pane mumwe namanje ani munhu haazvitendi zvandiri kutaura pano problem ndeyekutakatangira 1992 achibva ndiwe here mudiwa zvakatangira 91 nguva yeisa achipira avm kuenda kumhondoro zvikapinda mugasi kuti uwe bhasi chero bhasi rikaitwa 1.2 anopinda ndege ichita 600 because maari pfungwa dzakaprinda kuti ndege inodhura ambofa funga kusvika pawebsite ichekati asi nomboita mari ive nojobheki Inogona kuva kusvika ku 400. Hazviite kuti bhazi rinenge rakachipa darika ndega hazviti. But unoona mari vakazara varume. Maboya ari one. One ndiye apenyerwa. And tisazotanga kudhura manje kana mazimbabwenzi maudzwa so manje meshe makuenda pa ona do oh, atemakuwe opa vanozopita. But ezvino vanochipisirana so. Ndirakuizwa. saka tiketi rinoona musati munhu azvizivi because bhazi ndo rakachiva dzapera kufamba ndege dzisina vanhu unenge bozi vanhu vazoziva so joseph une kumba kunhu kwaasingapindi nekumba kwaanopinda izvozvo zvakaafekta generation iri kuuya although ine chipo

Jesu haana kudisputa. Mumwe mudzidzi akamutaurira Nathaniel haana kudisputa. Akangoti is there anything good that will come out of Nazareth? Haana kuti no no no no there's something good. Ha? Haana kuparamba because it's true. Angondouya waone. Hello. Jesu na Maria you are poor. Chipo chamuinacho mamuri ndiMwari chaiye akazara 100%. But because you are poor, iyewo as long as he is still in the belly anozarirwa ari mucondition yevarombe. Mbereko yamubereka achirimo chete asati abuda. uchazvarirwa muimba yavanhu vari kushukuka saka uchaona kuti mariya najosefa mimba yarwadza vanonzi vakaenda kunotsvaga pekuti vazvarire mwana but vaenda kunotsvaga pekuzvarira mwana anzi vakashaya iri in iri available ndobva pazvinhu zvose ndobva vaenda kudanga kune mombe kune makwai wavakatakura ndiani but nekuda kwekuti ngazi vanhu vakatakudzana vakagamuchidzana nhamo mahotera anodhura aivapo anga apera ndiwo aikwanisa pafo

asi dai waiva nemari iwewe shamwari yewe une imwe lebvu yawaienda kana pana pasiranda waiuya zopindira kuno ungadai ubasi kubvokoti ungadai uri kubhei mari Unobva vanhu vachinzwa ah, ane mari yachinja, munhu haana kuchinja. Mari yakafanana nemvura, mukanodiridza panze ivhu rinoburitsa zvirimo. Mari ino amplifier that is already in you. Nhamo ine zvainonimitawo mumunhu. Hello? Yes. Pazvinhu zvose muupenyu

ndinarumbidzwa here vana ndinarumbidzwa here vana ndosaka vanoti dzimwe christmas kuzimbabwe kune vanhu vakaeroziva kuti ava vanogara vachipinda marai pachristmas vaiona vanhu vaimhanya kunoviga poto somwe kuisa poto pasi pemubhedha nekuti vanoziva kuti haa chikafu hachizofanira vana akomana

Takaipisisa panhamo Bhaibheri rinoti a poor man though he has wisdom he is despised. Pane vanhu vakafirwa nemota ah, rimwe vhiri rakonja vana spare vaiva nespare actually but rimwe radai

Kana ndikabvisa one one apa ndikasunga tese tofamba ne three kudai. But because they thought he was crazy. Vakagara futi imwe time. Ndozvakaita vanhu. Ah, vudhari vatiuzo kulipo here mwana wamai muuze kuti shamwari ngatipfume muupenyu ngatipe mari namatiro ukapa advice pamariro nonzi mbomirai kanoisi tinzwe vamwe vakaura

anenge adarisa levu yaunzi onzi agara onzi ayo ayo hello namo kushupika bhandi rinotyoka somunhu usunga nesoft wire gutsika kona haupfugamea Abba, bow down and worship him. Vana kuri? Aweni. Do you remember patainamata bhutsi nekaburi so? Waitora zviya zvemukati wobva waisa chimwe futi. Pakuzonzi uyai tipfugame tese kumberi manje. Waisanotinda ita session kumseni. Kushaya.

vakatsvaga so vakaona kuti mari yedu haisvika toita sei pana apadhura apadhura but tikaenda futi apa manepu ezvino life yachinja vana mai vana havachada manepu ngoita yemapamba chete osararo hani so vamwe vese aitenga mapamba aiwa vana mai ngatidei mari dai amen kumwe kurwara kunoita vana kuisa muviri inyaya yekuti mbatya dzaanogara akapfeka imwe chete pasono dzinenge dzaane umutu dzaane ziya dzaane chi aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa ndinanoizira ndibana kuenda kubaby clinic so tauro racho chatinofunwa nemunhu mukuru chi no no no ndinarumidzwa ri vana vana amai dai amen zvimwewo zvinogadzika mulife usati waita mari cover chirega kubva kuratidza kuti zvishuwa uya haana mari uyu kana wigi dzichikumbirwawo isa wigi musoro hakuna uya nemabhanzi Handi, zvinofushirika fushira. Mamwe mapundu ngazogwe black or pound. Kuna nhayi unoshaya. Unoshaya. Unosvika epi unoshaya. Ndinoneta nekunamatira mabhuradha muchechi. Zvimwe vanongouya vazorowa black or pound. zvinoda kuti zvikavwe ngazvitwe sei ngazvikavwe imbotarisa munhu ari padhuze neu hakuzivanorora vanhu vakanaka munhu wauri kuona mbedha une chidhinha chakajeka but hazvirekeki unoona glori yamwari ukatitarisa wene nhamo mhani beta weu Unoona dziri itsva, tenda dzinoporofita ramangwana, tenda zvinotaura kuti uchagarika, tenda zvinoporofita greatness, tenda zvinotaura kuti una jaira mhani, tenda zvinoreva kuti uri kuenda somewhere. Step yako ngaiporofite.